Ech begréiss iech dann heiten zu enger neier Episode vum Pokémon DLC an Scarlet an Violet. Hei mat dem schéine sonnege Bléck hei gi mer elo erof an d'Kuppel. Mir hat d'lescht Kéier jo dann de Kampf géint d'Tara gewonn. Dat leeft nach ëmmer als engen Ureier ronderëm. Gucken, ob ich hei kann äh, gehen. Okay. Wir kriegen dann Terra-Kuppel halt zu gesehen. Gucken wir mal, wie der ausgeseit hei an der Blueberry Academy. Voilà, okay, mir sinn da lo hei. Äh, dat do Stéck mat an Eech si geskippt. A kënnen lo hei kucke goe wou mer dann erauskommen. Bësst scho sou wéi un engem Futtballsmatch dat Ganzt, äh, dass de hei aus dem Tunnel eraus kënns. An dann gesi mer hei da lo déi Terracope fir d'éischt Kéier. Mat eisem neien Outfit, dee fir vill Kritik bësse gesuergt huet, an och mat vill positive Saache verbonnen ass, si mer gespaant, wéi mer dat elo hei wäerte mateneen zesummen erliewen.

Na oh Gott, ech muss dee lo scho wéi am Naam. Polarareal. Also wann een do scho gesäit, dat et am ähm, an, an der Presentatioun schon Errore ginn an der Grafik, dat deet richteg wéi. An duerch déi 4 Arealer fannt dir ganz aner Pokémonen. An doduerch erméiglecht et och, dat d'Loftfiichtegkeet eng aner ass. An jo, ech hat jo elo gesot, wann een am Stream mat dobäi gewiescht wär, hien hätt elo kënnen decidéieren, oder och op Youtube mat dobäi gewiescht wier, wat mer giffe maachen. Ech giff dann einfach. Well mer nach Februar sinn an d'Polarareal goen. Heilautomat nutzen ze ass wirklich Pokémon Center komplett ofgeléist, iwwer ech bësse spët fannen.

An fänkt gläich dann den Unterricht hei un, also et geet scho bëssen déi éischt Kéier wou mer d'Schoulbänk mussen drécken an der Wildnis souzesoen. Jo, dann kucken mer eis dann den Akademiekurs mol un. Awer awer mei mam Kaart d'Kaart vum Terrakoul ass dann op der Kaart nab drop. An alleng soll mer dat ganzt an ech hun och e Zëmmer en plus krut a mir kréien och lo mol de Pokédex vun der Sa Regioun a wann ech richteg matkrut hu Salut Mike, gutt an dir? Mir si grad hei an der Blueberry Academy ukomm. De Blaupär-Pokédex ass da lo erweidert gi wou mer lo gläich awer Pokémon wäerte ze dinn hunn. an äh, eng ganz vill Pokémon an der Hektar an der Kuppelei entdecken. Ech spiel och e Statement Molo an hei den Text beschriwer ass zu der Kuppel an äh, wie es fannen kann ech hier so eng lächerlech Frisur. Ech kann allo bëssen och lo heimenglesch Open World erliewen. Déi ganz Koppelgeschicht, wat soll ech soen? Op mech da winke winke mat eis. Ähm, ja. D'Idee ass gutt. Et mécht mech just e bësse Suergen, a wéi eng Richtung d'Pokémon grad geet. Et ass schonn eng hefteg Geschicht, einfach mam. Ass dat? Jo, jo, et ass jo do. Ech kucken nach grad d'Zäit. Ech giff dech awer skippen, Gemma. Mir hate lescht Kéier fir zwee Parts awer schonn op den System. Hei maache mer dann elo Pokédex. Also et ass esou traureg, datt einfach d'Pokémon-Schwester ofgeléist ginn ass mat engem Automat. Hillef! Dat mécht mer Suergen, a wéi eng Richtung d'Pokémon geet. Et ass schéin a gutt, dat een, voilà, do sinn och schonn déi éischt Pokémonen, dat ee do wierklech eng Situatioun huet, musse mer iwwerhaapt hin? Heino. Mir reesen haut dann dohinner, dat et, ah, et ass e bësse geklont, geet Richtung Klonen dat Ganzt, soen ech iech éierlech. No way. No way. E Shiny direkt hei an der Kuppel. Also d'Kuppel ass da ganz flott. Äh, okay. Ech hoffe net, dass du Explosioun... Also ech fäerten, dat dat do Explosioun oder sou kann. Geet jo scho gutt lass haut. Also, holla déi Waldfee. Bestimmt eng Attack fir Explosioun. Solarstrahl, okay. Also dat do Beet ass jo richteg nice. Ech wëll mech hei op de Wee maachen vun der Story an dann huer ech de Shiny direkt hei an der an der Kuppel. Dann da muss ech jo déi ganz Kuppel hei gutt kluewen. Ech hoff wierklech dann net eng eng zéngte Explosioun oder sou, well ech mengen déi kënne se och. Gackelcher. Sou fänkt ee gutt un den zweeten Deel vum Let's Play. Einfach direkt e fonnt, de Mike seet et och. Just, äh, ja, mir gesinn och ëmmer d'Levele-Problematik, datt mer wierklech eng Situatioun hunn, äh, datt, äh, datt mer do erëm héich Levelen hunn. An dann hu mer eisen achte Shiny schonn hei fonnt an et ass deen éischten am Let's Play an dat freet mech grad mega.

Hei si mer bei, ech kann iech e Kamek Shiny weisen, respektiv ech misst vläit emol. Misst vläit emol eng Kéier, also dat kann man, dat gëtt wierklech, dat gëtt schwierig. Also hei war mäin éischte Shiny deemools, da mäin zweeten, mäin drëtten,

Voilà, en huet 96, 96 réischt gekämpft a 96 gefaangen, also wäert vill op eis duerkommen. Wisou hunn ech deen am Pokédex? Ah, ech mengen, do wollt ech eng Kéier Awaken um Steven maachen. Et ginn insgesamt ëm déi 240 Pokémon. Vill erëm ze maachen. Ech fannen awer och e schéint Bild hei war bei 188, do muss ech nach mol een sichen, mat deem ech da e bëssen tausche kann. Mee jo, also wann dat scho sou ugeet, da freen ech mech op déi Koppel, well ech hu bëssen och sou eraushéieren a rausgelies wat Shiny Hunting ugeet, wäert dat richteg flott ginn. Also ech kucke wierklech fir haut nach, vläit awer dann, well hei kéint mer Kämpf maachen, ech skippen déi awer elo bëssen, hei sinn och Taurossen an alles, Farbeagle ass och cool, dat freet mech. Hei sinn d'Seesokitzen an déi si wierklech interessant, well mat deene 4 Koppelen hunn déi iwwerall eng. Ja, wie soll ich so und so in eng äh, hier sie andere sech. Well se och féier saisonal hat sech bis zu ugehaakt mat äh, saisonal Geschicht. An ja si grad äh, mam Overview Dir mech komplett aus dem Konzept bruecht. Mir se sollen d'Schoulbäck nach drénken, mir nach 10 Minutter réischt gemeet. Gesin e Game en geet nei raus, dat ass e bessen Steppenwüste gesäit dat hei aus. Also designméisseg ass d'Idee gudd, just wa mer heiansdo sou Screening, Loading Screens an alles hun, gëtt et scho bessen schwéier fir d'Switch, respektiv fir d'Spill fir domadder eens ze gin. Mee ech soen dir éierlech déi. Déi hei Zeenen, wat déi hei maache sollen, dat kann ech iech och net soen. Sou, mir hunn ouni Kämpf, ech hunn dat ebe lo e bësse geskippt, well deen dee shiny Oweih huet mer grad de Recht ginn, mee hei schénge mer da lo op eng Healing-Plattform ze kommen, Küstenareal. Do gëtt scho e bësse summerméisseg. Zuckerbären, also hei gesäit een och e bësse scho wat op Pokémon ze di kréien äh, wäerte kréien. An Dir huet erkennt och mäi Problem, ech si lo grad am Gaang iwwerall ze sichen an ze klicken an äh, net dat ze maachen, wat ech soll maachen. Bass du? Ah, Xiao, okay. Ähm, den ass dann och hei mat verbonnen. Also vill al äh, Gesichter, vill al bekannte Gesichter och. An ähm, ja, Couple Edit, das eppes Neies. Ech ginn dem ganzen eng Chance. Mee wann ech do so Intro gesinn fir drënner, Dat mer einfach do Situatioun hu wou scho leck ass a mir hu nach net ugefangen mat spillen, dann maan ech mer Suergen. Dann ass och e Koreogel am am Aweidesign souzesoen. Also mir fänken lo net all ze vill, mir kucke lo mol hei dann. An da geet d'Pokémon heelen, wann ech dat nach däerf, jo. Well ech net däerf einfach an e Kampf gehäit ginn. Mä deen Owei, also deen huet mech elo kom... de ganze Part huet deen hei sabotéiert, am positive Sënn. Well ech einfach am Fong eppes wollt... Iech iwwert de ganz Ding. Komm mir gi direkt an de Cours ran. Jo hei sinn ech. Hues de gutt heihinner fonnt? Jo kee Problem. Da sidd der op ass d'Erliichtert. A Lola zesummen fänke mer un mat eisem haitegen Unterricht. An eis Schüler an der Mëtt, wëllkomm! Küstenareal, jo e bëssen tropesch, mee do gesi mer d'Dorscher erëm. Hei an der Cutscene souzesoen, dat do deelweis d'Grafik net no kënnt, dat deet e bësse wéi hei. Dat ass de Problem, si wëllen Open World, mee si kënnen net Open World. Also well se einfach net bei anere Companies uklappen, fir dat se hinnen hëllefen oder esou. Si probéieren eppes selwer op d'Been ze stellen an. Regionalformel, dat hunn ech bëssen och mam Sedelkind schonn ugeschwat. Äh, D'Alola-Form wäert mer dann och elo eng Kéier gesinn. An do hu mer da schonn eng Aufgab krut. An boah, hei ass en interessanten Unterrecht, äh, am Sënn vun, et ass vill Praxis. Dat heescht mir hu elo einfach e Pokémon ze fannen, wat an der Alola-Form hei ronderëm leeft. Ronderëm Gaia dach. Well Koreogel ass elo net Alola-Form. Do denken ech eppes si wéi de Radfratz, de Sandan. Da muss mer e bësse sichen. Ech weess net, ob mer elo iergendwou hei... Ah, okay, do hu mer.

Guck mal deen ze fänken. Eng Nummer eng Challenge gemeet. Coco bei jo och iwwelwels eng voilà, eng gëtt Alola Coca bei mé Alola Coco bei. Et gëtt keen Alola voilà, do gesi mer jo plus de Coco bei, do hanne schon. Ähm. Da gi mer eis och e fänken einfach. Wann ech lo erëm him fannen. Einfach for the lulz. Also dat war och a Pokémon Go ganz witzeg, dat deen einfach net. Voilà, Dir gesitt et, dat Pokémon einfach genial. Ech muss schonn d'Kamera aneschters maachen, äh, fir dat mer d'gesinn. Den Owei aus der Kantoregioun mat engem laangen Hals. Bëssen ze laangen Hals, einfach ze laang sech wollten jo ze vill neigiereg géif ech scho bal soen. Hallo an awer zur eigen Generatioun soen ech iech éierlech, ech hu se leider Gottes ni gespillt. Ech hoffen dat ech eng Kéier een eng eng eng Remake ka spillen an den nächste Joren. Do dëse Paart kënnt ëm Dréi räissen huet wahrscheinlech wäerte schonn eng eng Pokémon-Deiert gehat hunn. Voilà, den man och gefaang, dann man schon drei Pokédex Entry haut gemet an ech gebe och de Slime mal mein Team und einfach fir dort Levelentwicklung innerhalb vum Let's Play hinzekreien. Ich mein oh wei entwickeln ech net gäre well man do einfach do äh, e Shiny hunn, den han ech gern an menger Box. Äh. Dat ass scho wierklech schéin dat Ganzt. D'Coco war Nummer 4, also Nummer 1 an 2 hun mer dann nach net erbléckst hei. An dann äh, kucke mer nach Pokémon eng Kéier switchen. Iwwregens dat ee misst ech och vläicht eng Kéier an d'Team huelen. Also mäin äh, Ogapon huele mer einfach mol hei raus. Da giff ech soen, mer ginn zréck. Ech weess net, ob mer dat elo kënnen. Ah cool, da ass och den, dat Pokémon ass och bei dobäi. An da kënne mer zréck goen. Da guck mal lo mal äh, dann zréck ze goen hei. An dann mat engem Alola.

A Blaubär-Missioun, dat ass wat mer de Pedro Frias bëssen ugedeit huet, dat awer Multiplayer-Modus mané mécht an dann do méi méi séier giff dat Ganzt erliewen. Also et ass fir Singleplayer ass dat Spill net méi gutt, mee et ass och gutt, datt se effektiv esou de Multiplayer-Modus gemaach hunn. Voilà, blaubär.thebluebell.t geet einfach de de Proff, hien huet kee Bock méi mat eis nozelauschteren an jo. Mensa, Geschäften, jo, Lorbeermissiounen, déi mer da kënne Saache fräischalten, voilà. Kucke mer eis am nächste Part vläicht u, wat mer scho musse maachen, Blaubeerpunkte, Mensa. Ah nee, dat muss fort. Vill Spaass nach an der Akademie an ech kucken op d'Zäit, mir si erëm bäi 20 Minutten. Wann ech elo einfach hei ka stoe bleiwen, géif ech soen, Mir hunn déi éischt Aufgab erleedegt. Ok, geet nach virun. D'Hanna aus der Schüler Blue Bear ugekomm bass. Jo, sinn hei. Voilà. Zäit fir e Meeting. Sinn schon an der Terrakuppel. Zentralplatz. An dat maache mer dann den nächste Part. Äh, mech mam Hanna treffen. An et mer leed, ech muss mer dat neit ukucken. Einfach dann och de Bericht, den Owei, den 11. Februar gaangen mat Level 60 éischten Dag an der Terra Kuppel éischte Shiny an da kann Terra Kuppel jo nëmmen eng flott Experienz ginn, mee mat deem Shiny loossen ech iech hei, ech soen iech Merci no kucken on Youtube, on Twitch, geet duerch d'Base virun a kuckt mer dann eis mam Hanna am nächste Fight, am nächste Part ze battelen, bis dann an ciao ciao.